Benýamin jan salam, alyň galdýap al. Salam bolsun Daýaljan we hemme gözläp duran dos oglaglara. Inşallah janyňyz sag bolsun başyňyz dik bolsun men Benýamin Agatabaýew bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýyl dünýä geldim Gummet şäherinden we men Şmaat University ýagny danyşgamy tökeden töketdim prokurorçylygy okaýan Men indi ýöne türkmenistançylara göräk gepläýin. Ahaha. Onam porkurorçylygy okaýan, özüm şahyr, ýöne pars dili pars dilinde goşga ýazýan, gitarçy we aýdymçy, Ulukhan orkestrde işleýän. Men şotada täzelikden bäri hem şol Ussadyň ýerinde tutup bän diýseň boljak. Şuwwullam ondan folklorçylyga-da teýýarlanjak bolýan, ýöne näme, hem goşga ýetişjek boldum, hem aýdym-saza ýetişjek boldum, hem okuwa ýetişjek boldum, bir çyk kyn bolýar. Ýöne näme etmeli, onam biz näme, şu ýagdaýda näçe ýerlerde, näçe gürümler diýmesek girýäk näme öz başardygymyz başarýanymyzy zadymyzy ilimize köketjek bolýan özümiz ýalak oglanlary gowy tanylary ýalak şeýle indi näme soragyňyz bar bolsa Daniýaljan meniň ýeke ýeke soragyma soragylara jogap beräýdim muny hem birden awa haýsy ýylda okuwa girdiň Näme birinji näme bölümde okaýdyň? Aýtdyň olarda. Oňa gitara haçandan bäri başladyň? Goşgy haçandan bäri ýazýaň? Olary-da aýt däl-de. Men
dogrusy okuwyny deslap başlamda indi ýedi ýaşda gidilýär, ýöne biz bi gümmeç şäherinde biz ýaly gözi görmeýän oglanlara Öz has medresesi bolmansoň, okuwsy bolmansoň, biz on ýaşymyzda ştada medrese açyldy, okuw açyldy. Onam biz on ýaşymyzda mele okyp gitdik. Onam soňra şu Gümmet şäherinde bäşe barýança Gümmetde okydym. Onam ýediden tä zada çek on bire dek Tehranda okydym, paýtagtda. Iki ýyl soňunda-da geldim ýene öz şäherime. Sag adamlaryň arasynda okyp, Diplomam töketdim. Ondan soňra-da uniwersitini, danyşgany Babylçerde okydym. Bu-da Eýranyň şäherleriniň biri. Onam-da şu martda üç ýyl boldy uniwersiteden gutaranyma. Tüweleme, tüweleme. Aýdym-saza nähili bolup girdiň we oň kynçylyklaryndan aýdyp berersiňmi? Nähilidigini şonuň gözünde görüp ýazýas. Indi Öwrenmekde kynçylyk çekdiňmi, çekmediňmi? Men size aýtsam, goşgyny-da aýdyn, aýdymy-da aýdyn. Aýdym-sazy, dogrusy, men özüm bir höwere bolup, tuturygymy ýöretdim, höwere. Şer başy diýerdim. Hawa, onam mugallymlarymyzyň biri diýdi, sen diýdi, beýdip diýdi, höwere diýdi, sen diýdi, Ä, sen diýdi, höwürä diýdi, güýjüň kän diýdi, ony sen diýdi zadyň bi şu enerjiň kän diýdi, şu enerjiň diýdi sen bir gowy suratda diýdi, haýyrlansaň beter gowy diýdi. Indi okuwdan başga diýdi, dil öwrenseň, aýra dil öwrenseň diýdi, ýa hüner öwrenseňdir, artist bolsaňda diýdi, onam öz-ä maňa tabşyran zady, Dutar diý, türkmeniň dutaryny öwren, öz däbiňiz, öz resm-rusumyňyz diýdi. Ýöne men, Äý, ýo diýdim, dutardan, diýdim, kän bir söýüp duramok diýdim. Soňra gitary tanyşlyk berdi. Men onam gitary on sekiz, on dokuz ýaşdan bäri urup gelýän, şu madda kim ýigrimi dokuz ýaşym dogzam, mezende bilen bir dokuz, on ýyllap bolupdyr. Onam aýdym saz ekim nä aýdym okymada ekim näme biz dogrusy bir çalaja aýdyp geçme aýdymda bir ussadyň ýanyna gidip bir okymany öwrenemak men kişiklikden Kuran okuýansom onam sesim gowy bolansoň aý aýdyma ugur berdim soňra yzyndan gitar Ýaşyň uzak bolsun. Goşgyda aýtsam saňa Daniýaljan Aý, hemme kişiň başyndan geçýär, meň-de başymdan bir çalajy ýel kakyp geçemmi galýar? Muňa näme söýgi diýýär-dä, söýgi. Şu söýgiň haçan gelenini datman galýaň, şo bilen biz-de şahyr bolduk.
Elbetde, goşlaň birini isleýäris senden. Nähili dünýägaraýşyň nähili? Dünýä nähili bakýarsyň? Seň nazaryňdan dünýä nämä waspetmek isleýär? Dünýe höwere süýji ýer ýöne bir entek adamla indi inistagramda ýa eýle beýle daşaryk çykamyzda diýäda äý siz diýä näjr ýaşaýaňyz diýä dünýe gowy ýer höwere süýji ýer gadyryn bilseň zat etseň öz başarýan ugruňdan gitseň öz isleýän zadyň ugruna gitseň aňsat ýaşamak Gözüň görmäni belende, höwere dünýe gowy ýer indi. Biz indi göreş taýdan kim, meselen, biz bag nähilli, ýa maşyn nähilli, ýene bir zat, reňleri-ä bilemizok biz. Ýöne, dünýäni gowy görýäris. Indi gidip gelme barada eger sorag, meselen, sorajak bolsaňyzda näme, biz şu bir deslap bir ýere gitsek, eýýäm şony küýümize salýak, Ikilenji gezek gitmämize adamdy kän bir ýanymyza alyp duramyzok özümiz gidip gelýäs ýa rahatçylykda ýaşap bek. Onçy gözüň görmeýämizok saňa durmuş şol gaty päsgel beren ýerleridi barmy nähili olarda aýdaýsaň. Päsgel beren ýerleri bolýa ýa bolmaýa diýseň bolmaýa indi bolmaýa diýseň ýalançy bolýa özüne görä indi Mysal aýtsam, ýazgy barada. Şu wagt biz, biz, meselem, şu edarajata zada gitsek, indi edarajata Türkmenistanda näme diýerler bilemok. Ýöne indi hökümete barsaň, şu işiň bolsa eýle-beýle, ýazgy gerek bolanda, ýazmana zat etmäne ýanyňa gerek bolýar, kömek gerek bolýar. Şunjur ýerlerde kynçylyk bolýar, ýa Sen bir zadyň tapyp bileňak, biri seni gozgadypdyr-ä, şübhe göre bir muhym zatçy. Gözi görmeýän adamyň zadyny soramany, özüne aýtmany hiç wagt gymyldatmaly däl. Biz özümiz zadymyzda, öz küýümizde nirde goýanymyzy şony ýadymyza salýak-da, soňra ertäk gün tapar ýalak, ony-şony gozgatmaň diýilýär. Meselen, şundyra bir kiçijik zatlarda käte ynjyýaň adam. Bir höwere gerekli zadyňy tapyp bileňok, ýa gitjek ýeriňe gidip bileňok, şundyr ýerlerde bir kynçylyk bolýar käte-käte. Ondan başgasy ýok. Elhamdülillah biz kompýuter bilen işleýäs. Telefon bilen işleýär. Hawa, he, bar zadyň ugrundan barýar. Öz hakymyzy alyp çykýar. Bir örän bolmasa biri ýanymyzdan hiç gerek, gerek ýeri ýok. Dogry. Ol telefon bilen ýa kompýuter bilen işleýän ýa o nähili bolýar, ony bir aýdaýsaň? Telefon bilen kompýuter bilen işleýänimiz bi kompýuter bilen telefonyň ýüzünde indi näme size aýtsam, Indi döreýän telefonly, indi döreýän kompýuterli höwür güýçli. Bula ýüzünde bir program bar. Indi biz bernama diýýäk fars dilinde. Bernama bar. Şola kepleýär. Biz ses belen işleýäk. Kompýuteriň bar-ýok ýerine biz ses belen girdýäk, çykýak. Etjek işimizi etýäk. Birje ýerde biz kompýuter belen güwşini başarmaýak, telefony başarmaýak. O-da näme?

Ýa kompýuter barada saňa size aýtsam, internetden bir zat aljak bolsam ýa ýazjak bolsam, men şumak goşgulamy galam bilen-ä ýazyp bilemak. Emma kompýuteriň içine ýazýan, özi okyp berýä soňra maňa. Beter-ow, beter-ow.
Etdigiňize janyň sag bolsun, başda ýük bolsun. Şeýle goldaýan adamlar-da bolup durubersin. Hawa Benýaminjan seniň goşgulaň diňlemek isleýär höwes bilen. Men goşgulam ýöne ägi men goşgulam indi pars dilini de men nämüçin okaýanym. Onda pars dilini oda bir öz aýdym saz hakda diýdiňde aýdym sazynda ussatlyk mukamyna ýeten bolsaňda bir döreden sazyň bar bolsa olarda aýdagyň türkmen elbete türkmen dilini. Türkmen a türkmen dilini wah men Dünjiň özünde şo dostumyz goşgy beribitdi şoňa men agşam ýatmanjak şoňa bir aýdym düzeltdim ýöne mat näme täze bolansoň küýümde ýok näjir okaýyn bolany ýöne bir başga bir pursatda bir Inşallah bölek edip badyr almasaňyz Inşallah nesip bolsa.
Şeýle, ýöne başga pälwanyň aýdymlaryndan ýa Akyş Saparow ýa Eldaryň şylaryň-da aýdymlaryndan oky diýseň näm göz üstüne. Höwes bilen diňleýär. Aý, men gitaramy alýan. Gitaraňy al.
Hawa, men eger pursat bolsa, rugsat berseňiz, men Eldar Ahmedowdan Git ýüregimden diýip, söýgi barada bir aýdym aýt diýýär. Men özüm näme, ýaňky öňde bir öwräkde aýtşym ýaly, söýgi bilen şahyr bolansam, men söýgi barada aýdymy söýýän özüm. Inşallah siziň-de göwnüňize ýarar. Gideýli, okaýly. Söýgi git ýüregimden

Aýdymçysyna bilemizok bagyşlasyn artistiň özi bir mugu görse biz adyny bilemizok hödürleýän inşalla göwnüňize ýarasyn.

Zübeýda naçarym diňle diýip Magtymguly Pyragydan öz türkmen türkmen ullakan şahyrlarynyň biri özüňiz bilşiňiz ýaly şondan okyjak we deslap muny aýdym-saza düzelden meň bilşimden Akyş Saparow Saparowdan okyjak inşallah ünsüňize çekýän ýüregiňize ýarasyn.

Sagat bäşden ýetdä çenli ýedi minut. Sargydym barypdyr. Daniýaljan haçan görer özi bilýär. Başga näme etsem? Ýa goşgulamdan ýazsam bir däne. Muny baglaýar. Microsoft Office-da şeýle.

Ýaş bir ýelek, ýyl ýel ýaly geçip dur, Damardan hem ýakyn ölüm, ynsan ondan gaçyp dur. Bir owadan gözel gyzdyr bu dünýäniň mysaly, Baý-garyby erkin goýmaz, onuň tutmak hyýaly.
Aw Benýamin aýda diýdiň näsam doganyňmy erkek dogan gyz dogan ozgam aýdaýsaň. Aw men bir doganymmy özümden kiçik ýigrimi bir ýigrimi iki ýaşyndamy ka diýen aw onam bir özümden ýene bir kiçik bir aýal doganym bar gyz doganym bar oda Ýigrimi ýedi ýaşymda durmuşa çykygly, ýöne erkek doganym hälim durmuşa çykanok, toý edenok. Men özümde kim hälim öýlenemok. Ondan-da indi başga işimden, zadymdan sorajak bolsaň. Durmuş oňşuňdan, durmuşyňdan olarda aýdaýsaň.
Oňuşyk kim näm hälime däd atamyň arkasy bölem. Ýer-ýurdumyz bar, dädem çaýhançylyk etýär. Ýaşy bor bolsun.
Ha şeýle sag boluň.
Ha şoň üsti bilen aýdanyň ýöne indi göreris bakaýly Allajan näme nesip etdirýä şo porkurorçylyga ýalandan çyndan hawa urny barýan göreris indi şu ýyl bolmasa indiki ýyl geçeris. Nesip bolsa. Onuň gapdalyndan da hökümet tarapdan da Aýlyk berilýärdi, näçe wagt bäri indi kim ol kesildi, şol biz ol bir şeraýatlary bar gerek, ony şo ýok indi bizde, onam hänem berilenak. Ýöne hökümet tarapdan köplenç biz ýaly görmeýänlere aýlyk berilýär. Ýene-de aýtsam, Ulakan orkestrde işleýän, ondan-da gelýär maňa. Indi konsertlerimi da kim buldum, indi korona bolansoň, ýok. Indi inşallah şu korona sowulsa basymrak. Onuň konsertlerine ýene başlansa, onuň şondan gelýär deramhäki oňuşygymyz şondan aýlanýar. Men ýöne gysgajyk bir şu orkestrde eger rugsat berseňiz, men tanysjak şony. Orkestrimiz Iranyň Bar ýerinden bar welaýatyndan artist bar barysda biz ýalak indi biriň gözi görmeýä ýa biriniň aýagy ýörimeýä ýa zeýin taýdan sendromy daun diýilýä şonjra otuz owaly artist we şula öz başarýaýdyklarny we iş döretmek üçin bir-biriniň ýanyna üýşüp bir orkestr düzeldiwli, ondan-da bula agzybirlik barada dünýäň bar ýerinde agzybirlik barada oňuşyk barada aýdym okyjaklar we siziň Näme diýer türkmençe ah hemaýa senäm diýer. Goldamaň. Ha siziň goldamagyňyzy mätäç biz isleýäs. Şulary tanytmaly. Inşallah indi Iran öz içinden daşgary daşary ýurda-da gitmek niýetimiz bar maksadymyz bar inşallah hasyl bolsun siziň arkalaşygyňyz bilen. Beter oňat, beter begendik. Işiňiz dowamly bolsun, gazanyňyz ýetik bolsun, sazyňyz Mydam köp bolsun. Sag bol.
Arzuwlaryňdan aýt Benýamin jan, arzuwyň dünýe boýunça arzuwyň bar bolsa, bolan bolsa.
Aý näme arzuw näme arzuw kän arzuwlarymyz bar ýöne iň uly arzuwlarymyň biri şumyka diýen men özüm kän zatlara gonuşdym indi meselem aýdym saz bolsa goşgy barada ýa okuw taýdan Ýe, medeniýet taýdan kän zatlara kellämi agyrtdym. Näme özümi we men ýalak ýagdaýda gezip ýörenleri ilime ynandyrmak üçin. Şulary işe salmak üçin şulary ynanmaly, iş bersille, zat etsille biz kän zatlar başarýas diýip Ilime köketjek bolup kän zatlary kelläme agyrtdym. O-da şo. Sebäbi näme? Men uly arzuwym şu kim men ýaly ýagdaýda gezip ýöreli-le, işe salynsyn, başga adamlar ýala rahat ýaşap bilsin-le, işe baryp bilsin-le. Hawa, kän zatlary biz başarýak, ýöne näme, aýtmak gerek, diýmek gerek, siz ýalaklar şulary ýetirmeli onuň muny diýen millete eşitdirmeli la indi şulary. Hawa indi gözüň görüp bilmezligi bir päsgelýä adamyň ruhy weždany görüp bilmeli bu hökmänligiň biridir. Oň ýaşlara ýigitlere we dostlara berjek teklibiň bar bolsa gürrüňde aýtjak sözüň bar bolsa höwes bilen diňleýäris.
Indi kemçilik bolmak indi kemçilik indi ol Türkmenistanda mäluliýete fikirten kemçilik diýerler muha diýende. Dogry.
Kemçilik bolmak
ýaşaýşyň soňy däl. Şu ýagdaýda-da gowy ýaşap bolýar, isleseň. Ynsan näme her zatda her hilde bolsa oňuşyp bilýä ýöne islemek gerek. Indi bir entekle aý iş ýok palan ýok ýene bir zat ýok aý biz başarmaýak ýa bir entek biz ýalakly aý bizä gözümiz görmeýä ýa biz meselem enem atamyz garyp ýene bir zat diýip öýde oturýaly Öwe düşüp bilmeýänler şula ýok bula hemmesi öz ýaltalygyňyz sebäp ýogsam adam indiki kynçylykda-da ýaşaýanda bolsa ösüp bilýä we öz isleýän zadyňyza sizi tabşyrýan kim öz isleýän zadyň gözel göwnüňize ýortuň.
Sag boluň dostlar biz bilen hemra bolanyňyz üçin biziň saýtymyzdan hökman subscribe ediň täze wideolara garaşyň hoş dostlar bilen hoşlaşmak isleýän bolsaň Awa inşallah janyňyz sag bolsun başyňyz dik bolsun biziň siziň ösmek arzuwymyzdyr.
Bolýar dostlar Allah ýaryňyz.